ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער הונדערט נײַן מיטן טערעפיסט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם ר' יוסף זאב בראווער. עליכם השלום ר' פנחס, וואס מאכסטו? ברוך השם ברוך השם, סאו יוסף זאב נארמאל יא מ'הייבט אן אזוי, ברוכים הבאים יוסף זאב, שלום עליכם וואס מאכסטו? עליכם השלום, wow amazing, און נאכדעם קומט א שאלה, כ'קען נישט טענה'ן אנצוהייבן מיט א קאמענט ווייל ס'מיר פשוט געפאלן. אויב דו ביסט מסכים.
איך בין אלל אין. אקעי. ס'איז גוט פאר דיר איז גוט פאר מיר. וואו. א טראפ בעקגראונד. איינער האט געהאט אריינגעשיקט א שאלה, איך געדענק נישט וועלכע נאמבער ס'איז געווען, אבער ס'נישט נוגע. ער האט געוואלט וויסן וואס איז די חילוק צווישן קא-דעפענדענס, קאמפלעקס, אויב מ'האט א קאמפלעקס, און סאושעל ענקזייעטי. יוסף זאב, כדרכך, האסט עס זייער שיין מסביר געווען, האסט עס צוזאמצונומען. יענער שיקט א פאלא-אפ קאמענט. שקויעך פארן אדרעסירן זיין שאלה. אגב. ער איז סאך מער צופרידן מיט די פאקט וואס דו האסט אויסגעקליבן זיין שאלה, זיי זיך אפצושטעלן אויף זיין שאלה, מער ווי אייגנטליך באקומען די תשובה, במאמר המוסגר, ס'הייסט קאודעפענטענס. ער זאגט עס נישט פונקטליך מיט די ווערטער, אבער בקיצור, כ'ריפרעיזד, כ'פערעפרעיזד. איז די קאודעפענדענט פארט אין אים איז דער וואס זאגט די קאמענט? יא.
אקעי. סתם זיס, שיין.

און ווער ס'וויל יא מ'קען דיך אייביג צוריק גיין אהין און אויסהערן די גאנצע דיון. אבער די שאלה בקיצור איז צוויי חבר'טעס וואס האבן גאר א נאנטע, טינעידזשערס וואס האבן גאר א נאנטע קשר, מיט זייער אסאך טראסט וואס איז דא צווישן די צוויי. איין חבר'טע דערציילט אז די אנדערע האט געשאפט א פאון מיט ווייפיי. און זי האט איבערגעגעבן די בעטערי דערפון פאר חבר'טע א', אבער למעשה האט עס איין מאל צוריק געבעטן, דעס הייסט אין אנדערע ווערטער גענוצט, און נאכדעם האט זי עס צוריק געגעבן די בעטערי, קיצור די אונטערשטע שורה איז וואס טוט מען דא? איך וויל נישט ברעכן די טראסט פון איין זייט אבער פון די אנדערע זייט קען דאך נישט מיטגיין מיט אזא זאך. און דאס געענטפערט וואס דאס געענטפערט. די תשובה איז בעיקר געווען אויסשמועסן די צדדים, יא אויב איך געדענק גוט. דילן דערמיט מיט רעספאנסעביליטי, דאס איז געווען די מעין זעץ, נישט. און האט אויסגעשמועסט די צדדים. ס'איז אריינגעקומען צוויי מעסעדזשעס פון ביידע. געפרעגט די שאלה האט איינע, און זי, איר קאמענט יעצט איז געווען, טענק יו סאו מאטש פאר ריספאנדינג טו מיי מעסעדזש, ס'האט מיך געגעבן אסאך קלארקייט און איך בין רואיגער. נאכדעם איז געקומען א מעסעדזש פון נאך איינע, איך בין די איינע וועגן וועמען א צווייטע האט אריינגעשיקט א שאלה לגבי די ווייפיי. אקעי. און יענער זאגט ווייטער אז ער קען זיך נישט גענוג באדאנקן פאר דיר יוסף זי ע פארן ענטפערן זיין איד, ענטפערן די שאלה מיט אזויפיל שכל און קלארקייט. מיין מצב, מיין סיטועשן איז מער קאמפלעקס, און ס'וואלט ווען געקענט ווערן סאך ערגער, אויב מיין חבר'טע וואלט דערמיט געהאנדלט אנדערש. איז שכוח, ס'האט מיר געגעבן אסאך חיזוק און כח ווייטער צו גיין. און שוין, די ליין איז א גרויסע העלפ פאר אסאך מענטשן, שכוח. כ'ווייס נישט וואס דא איז געווען ווייטער, מסתם ווייסטו אויך נישט, הגם אלס טערעפיסט קענסטו בעסער ספעקולעיטן ווי מיר וויאזוי זאכן האבן זיך אויסגעשפילט, אבער אונז קען מיר האפן אז וואס? אז די זאך איז געגאנגען, איין זאך מיין איך אז דאס איז אויך דערמאנט, האסט אויסגעשמועסט שידער איינכע תמצות וואס דא קען זיין, סאו ווען מ'זאגט דער ז מאר טו די סטארי ווי סתם די טרוקענע שאלה, אבוויעסלי איז די מאטי די סטארי. האסט אויסגעשמועסט אז מ'דארף נעמען אין חשבון וואס וועט געשען אויב מ'גייט יא גיין צו די עלטערן אנשטאטס א זייטיגע ריספאנסיבל עדאלט, און ס'קען זיין אז דא ליגט עפעס אין דעם, כ'ווייס נישט וואס, אבער וואס זאגסטו צו דעם? וואס איז דיין ריעקשאן צו די ריעקשאן? ריעקשאנס? קודם כל איך בין האמבלד, ס'ווייזט ווען איך באקום אזעלכע פידבעק, און איך האב שוין אפאר מאל באקומען, נישט אייביג איז עס אנגעקומען צו דיינע אויגן זאלסט עס קענען ארויפברענגען אויף די ליין. יא, אגב, איך זע די מעסעדזשעס, יא, עס איז אויך כדי קלאר צו מאכן אז איך זע נאר די מעסעדזשעס וואס יוסי זעף שיקט מיר, איך האב נישט קיין עקסעס דערצו, סאו עס מיינט צו זאגן אז יוסי זעף.
סאו ס'איז דא זייער אסאך מאל איז די מעסעדזשעס האב איך דיר נישט געשיקט, האסט פשוט האסט געזעהן אין די אינבאקס האסטו געזעהן די מעסעדזשעס סאו און די האסט דיסיידעט אז אז ס'איז גוט אונז זאלן עס טאקע אויסשמועסן, איך האב דיך געוויזן די מעסעדזשעס סתם פאר ס'האט מיך געגעבן חיזוק, ס'האט מיך געוויזן וואס אונז טוהן אויף מיט די ליין.

געטס אסאך געטס אסאך כח סאו דאס איז מיין מעין ריעקשאן און פארט אוו מי איז טענקפול פאר דיך פארן ארויפברענגען פארן עס ארויפברענגען אויף די ליין כאילו ס'איז א שמועס צווישן אונז ס'איז נישט נאר איך רעד אדער דו רעדסט און דער עולם הערט אויס ס'איז עקטיוו צווישן אונז ס'איז ענקער ליין פונקט ווי אונזער ליין און איך עפרישיעט

קענען אסאך מאל זיין הארמפול און זייער זייער אנהעלפפול ווען דו פעיסט אנדערע אומשטענדן. למשל, גוטע שטארקע באונדעריס און קאנטראל און קלארקייט און אוועקגעשטעלטקייט אין א נארמאלע צייט. און אסאך מאל דארף מען וויסן ווי צו זיין אביסל מער איידעלער און מער קעירפול מיט וואס דו פאדערסט ווען ווען דו ביסט אין א מער האקעלע און פארציילן. און וועסטו וואס כ'וועל דיך פארציילן א אינטערעסאנטע מעשה. איינע פון די ערשטע שיעורים וואס כ'האב געהערט פון רבי שלמה ראסל נאך פאר כ'האב אים געקענט האט האט ער פארציילט א מעשה אז ער איז אמאל געווען שבת מיט א קינד וואס האט דעסיידעט אראפצוגיין פון וועג. און אזוי ווי לעק פאר ער האט געמאכט די לעצטע דעסיזשען אזוי ווי לעק די פיינעל דעסיזשען האט ער איז ער ארויס געפארן א שבת א האטעל מיט מיט אים מיט שמערלעכל און זיי האבן פארברענגט די גאנצע שבת שוין א שטיק צייט נאכדעם כ'ווייס אפאר יאר נאכדעם האט ער געטראפן די קינד די מענטשען און ער איז געווען געהעריג פרום אידיש ערליך. און ער זאגט אים, אה, שלום עליכם ר' שמעון, יו רימעמבער מי? ווייסט געדענקסט מיך? זאגט ער, יא, אוודאי, שור. געדענקסט יענע שבת וואס מיר האבן געווען? זאגט ער, יא, איך זעה ביסט אזוי פרום, און דאס, זאגט ער, יא, יענע שבת וואס אונז זעמיר געווען אינדרויסן צוזאמען, יענץ האט מיך משפיע געווען. זאגט שמעון אז ער איז געווען זייער נייגעריג וועלכע וועלכע פארט פון די שבת, לייק די דרשה וואס איך האב דיר געזאגט שבת צופרי, די שמועס פון שבת ביינאכט, די לייק וועלכע. וואס האט געמאכט די זאך?
וואס האט געמאכט די זאך?
און מען רעדט אז ער האט געזאגט מען רעדט פון א קינד וואס האט שוין געהאלטן ממש דארטן, ער האט נאר געדארפט קישן די מזוזה אויפן וועג ארויס. יא. אקעי.
האט ער אים געזאגט ניין.

האב איך געוואלט גיין נעמען א ציגרעטל, און כ'האב נישט געוואלט, ס'איז געווען דארט אסאך פרומע מענטשן אין האטעל, כ'האב עס נישט געוואלט טון, און זעמיר אוועק געגאנגען אוועק פון די פרומע עולם. אז קיינער זאל נישט זעהן וויאזוי ער איז וויאזוי מחלל שבת, און זעמיר געשטאנען אין א זייט אזוי ביי די שמועס, און ער האט ארויסגענומען א סיגרעט און ער האט גערייכערט שבת ביינאכט, און שמעון האט אים גארנישט געזאגט. און ער זאגט אז די זעך וואס דו האסט גארנישט געזאגט, וואלטסטו איך דעמאלטס נישט אנגערופן, האסט מיך דאס געלאזט טון, האסט מיך נישט געדזשאדזשט, האסט נישט אפגעהאקט מיט מיך, האסט מיך נישט געטרייט צו קאנווינסן, דאס אז דו האסט מיך עקסעפטעט אין מיין נידריגע מצב וואס איך בין געווען דעמאלטס, די עקסעפטענס, די קשר, די ספעיס וואס דו האסט קריעטעד ביי מיך און די, און ווער ס'ווייסט, ווער ס'האלט מיט אביסל וואס וואס ער טוט, צו אין זיין בויך, צו אין קשר נפשי מיט די אלע זאכן, דאס איז די וועג וויאזוי מען דארף דיעלן ווען ס'איז אין א קרייסיס, און דאס האט דאס האט מיך צוריק געברענגט, דאס איז.
וואו. כ'האב א ענליכע מעשה, נאכאמאל מיט הקדמה, כ'ווייס ניטאמאל צו ס'איז א הלכה ביי מרן כהאן צו ס'איז בכלל נישט קיין הלכה צו ס'איז א עבירה לשמה, כ'קען נישט ער פסק'נען און כ'קען נישט רעדן און כ'פארצייל נאר א מעשה איז סאו דאס האב איך געהערט פון א בעל המעשה וועגן דעם איז אינטערעסאנט צו דערציילן אז א סימילער סטארי יא איינער האט ער האט זיך באגעגנט א געוויסע משפיע אויף א געוויסע פלאץ. עס איז געווען שבת און ער האט נישט געהאט, זיי האבן נישט געהאט קיין שייכות די צוויי, נאר יענער די משפיע גייט צו צו שלום עליכם, צו גוט שבת, איך ווייס נישט וואס עס האט זיך אנגעהויבן, און יענער רייכערט די ציגערעטל און זאגט איך בין א מחלל שבת, יענער איז געווען אביסל טראציג אויכעט, יא געשפרינגען אין פאן, מחלל שבת, האט ער אים געזאגט דו קענסט דיך אלץ היטן, ס'איז שבת באשטייט פון פֿיר און צוואַנציק שעה פון המעת לעת, האסט גערייכערט ביז כ'ווייס נישט וויפיל אזייגער דעמאלטס איז געווען, און ביסט נאך געבליבן מיט כך וכך שעה וואס דו קענסט היטן שבת. יענער איז געווארן פון דארטן און ווייטער, ער האט געמאכט א שארפע רעכטס, און איך האב אים שוין באגעגנט צוריק אלס א פיינער און געמיינע, מיין געהעריגע שומר תורה ומצוות פולי אינגאנצן, ער האט מיר דערציילט די מעשה, און ער זאגט מיר דאס האט עס געמאכט.

אפילו אויב דו האסט א פראבלעם, ס'איז אביסל שווער איך זיך צו רעדן פון דעם, אבער אויב אונז האבן געטאטשט די סוגיא, ווייסט איך צו זאגן איין בית אשם איין שמאי, אז יעדער איינער האט קרובים אדער ידידים וואס מוטשענען זיך מיט אידישקייט און פאלן ארויס, איז די שמועס וועט זיין דעדיקעיטעד פאר די פאר די סוגיא אביסל. ס'איז דא אידן וואס פאלן ארויס נאר מען מיט די לבוש.

כאפ אריין, מאך קידוש, קויף דיר גוטע עסן, ענדזשוי, זינג דיינע געשמאקע פעיוואריט ניגונים פון שבת. און איך ווייס דו האסט עס אמאל געזאגט אין א שמועס, איך האב עס איינמאל געהאט מיט א א קלייענט מיינע וואס סטראגלט זייער שטארק אין אידישקייט, און איך האב אים איבערגעזאגט די ווארט, ממש אויפגעשיינט, ער זאגט מיר זייט דעמאלטס האט ער אנגעפאנגען מאכן, ער האט אנגעפאנגען, דאס איז זיין. וועג אריין וויאזוי ער האט אנגעפאנגען קאנעקטן און היטן שבת, איך ווייס נאך נישט צו ער היט שוין היינט שומער אויכעט, אבער עטליסט עפעס, ס'איז אויך אביסל די אדער אלעס אדער גארנישט.
יא, אזוי ווי דו האסט געזאגט, דאס איז זייער, ס'איז נישט געשמאק עס צו הערן פאר אונז, אבער איך ווייס, און ס'איז נישט נאר הלכה ביי מרן כהן, נאר ס'איז אויכעט אז ער רעדט צו אנדערע מענטשן, ער רעדט צו מענטשן וואס האפנטליך. כ'גלייב אזוי ווייל למעשה מיינט נישט יעדער איז צופרידן מיט זיין מהלך פון ר' מאטע אבער נאך אלעם גייט ער ווי אנדערע גייען נישט און ער טוט וואס אסאך היינט וואס נישט יעדער איינער טוט. ווער ווער ס'איז נישט צופרידן פון אים? ווער ס'דארף נישט צוקומען צו אים איז ער זאל טאקע נישט זיין וועט ער נישט זיין צופרידן פון אים און טאקע וועט ער נישט נוצן. מ'דארף וויסן מ'דארף וויסן זייער שטארק און די סיבה פארוואס איך שמועס דאס אויס איז פשוט וועגן די. די שאלה וואס יענער האט אריינגעברענגט, די פידבעק וואס אונז האבן צוריקבאקומען, און ס'איז דאך דאך צווישן אונז, זיי דארפן אויסשמועסן זאכן וואס זענען נוגע צווישן אונז. אגב, האב איך געהערט פון א גוטן איד אז מען לייגט אסאך דגוש אויף ס'דארף אזוי צו זיין, כ'רעד, כ'זאג נאך ווייטער נאך וואס יענער זאגט, אויף די אויף די איסורים און די לא עשה'ס, אויב דאס איז אכשר דרא, די עולם איז בערך, יעדער איינער טרייט זיין בעסט און מענטשן זענען בדרך כלל א יתר נישט עובר אויף קיין גראבע איסורים, אבער א זאך וואס מען דארף וואס מען דארף אויך לייגן דגוש און עס איז ווייניגער אין פאוקוס זענען די עס'ס, למשל ואהבת את ה' אלקיך, לדבקה בו, ליראה, יא, ווער עס איז דא א גאנצע פסוק אויף דעם, מה השם דורש, נישט מה השם דורש ממך, פארגעסן די פסוק, אבער משה רבינו רעכנט אויס וואס וואס וויל דער אייבערשטער פון די אידן, ער זאגט עס אפאר מאל, און ער רעכט אויס אפאר זאכן, איינע פון די זאכן איז אים מוהל צו האבן, אים ליב צו האבן, זיך מדבק צו זיין, אים צו טון משפט, און אויף דעם דארף אונז אויך צייט צו לייגן עמפעסיס אויף דעם, און דא ליגט א שטארקע, נאך, כ'זאג נישט אייגענע זאכן, איך זאג נאך ווייטער נאך, אז דא ליגט א, דא ליגט א ריזיגע יסוד פון קאנעקטן דעם איד צו דעם פלאץ ווי ער דארף זיין, כדי ס'זאל זיך אים טון מצוות און ס'זאל זיך אים נישט וועלן טון עפעס וואס איז קעגן דעם רצון השם אין וועמען ער איז אזוי קאנעקטעד, וועם ער האט אזוי ליב, וועמענס ליבשאפט ער פילט אזוי שטארק. דו ברענגסט מיך צוריק אביסל צו די פוינט וואס אונז האבן אויסגעשמועסט אויך אפאר וואכן צוריק, אז יעדער איינער מאכט אייביג די בעסטע טשויסעס לויט זיין אינפארמעישן און ריסארסעס וואס ער האט דעמאלטס. סאו ווען דו זעסט א איד איז נישט מקיים געהריג די תורה, אדער ווייסט ער נישט געהריג די הלכות, אדער פעלט אים עפעס, צו אינעווייניג אין זיין נפש, אדער עפעס א עקסטערנעל ריסארס, און אויב דו ווילסט העלפן מענטשן זאלן היטן מער תורה און מצוות, איז גיב זיי די אינפארמעישן און די ריסארסעס וואס זיי דארפן. אסאך מאל איז די ריסארס א שמייכל, אסאך מאל איז עס דזשאסט עקסעפטענס, אסאך מאל איז זאגן פאוקוס יעצט נישט אויף די לוי'ס, ס'איז פאוקוס נישט אויפן, איך האב עס מיט איינער פון די צדיקים געזאגט אמאל, דו פאוקוס אויפן עשה טוב, די סיר מרע האט שוין אליינס, וועט שוין אליינס ווערן מסודר. פאר פאר מיך איז זייער, איך ענדזשוי די מאמענט, א מינוט וויאזוי א טעראפיסט און א דזשורנאליסט האבן זיך אוועקגעזעצט, צווישן אונז, און מען האט א שמועס איזה פאר מינוט, מער פון אידישקייט, לייק איים דזשאסט ענדזשויאינג די מאמענט. און נאך איין נקודה וואס איך מיין, קען קען ממש זיין אז ס'דאכט זיך מיר נאר אזוי, זעט מיר אויס וואס ס'דא א היפשע אכשר דרא אז פריער דערמאנט די אדער אדער אדער עקסטרימס, איך מיין דאס איז אביסל אוועקגעפאלן, און איך מיין אמאל איז געווען, אויף וויפיל איך געדענק, אויף וויפיל איך האב געזען אדער כפונעם אויף וויפיל ס'דאכט זיך מיר אז איך האב אזוי געזען, איז אמאל געווען שטערקער דאס אז איך בין שלעכט, במילא בין איך שוין שלעכט, איך בין שוין סייווי שלעכט, סאו איך גיי אריינווארפן צו שלעכטס. און היינט איז דא מער אזא זאך אזוי ווי, יא, איך טריי מיין בעסט, איך בין ווער איך בין, איך בין ווער איך בין, און איך דארף טון די בעסטע וואס איך קען מיט די כלים וואס איך האב באקומען, און די אומשטענדן אין וואס מען האט מיך אריינגעלייגט. און

מאך באליבט דעם אייבערשטן ביי יעדעם, יא, הלוואי אלע בריות, וויאזוי? אויב דו גייסט זיין אין א שטארקע ליבשאפט מיטן אייבערשטן און וועסט דיך אויפפירן אין א וועג וואס מען קען זען און פילן אז דו האסט אים ליב, דורכדעם גייסטו אטאמאטיש מער באליבן דעם אייבערשטן פאר דיין, יא, השם יתברך זאגט אויך נאך, פון מעזריטשער מגיד, כ'דענק נישט פונקטליך וואס די ווארט איז, בערך אזוי פון מה דעלך שנא לחברך לא סעביד, יא אזוי שטייט דער גוי איז געקומען דארטן ער האט געוואלט ווערן א גר על רגל אחת, שם האט אים אוועק געשטופט, מען קען מאכן א זאנג גאנצע שמועס אויף דעי חזל, אבער די מעסעדזש האט מער געזאגט אזוי, מה דעלך סנך לחברך, וואס ס'איז פארפיינטעט אויף דיך און ס'לאט דיך נישט קאנעקטן צום אייבערשטן, מה דעלך סנך, וואס דו האסט נישט ליב, לחברך, וואס טייטש ס'העלפט דיך נישט ארויס מיט דיין קאנעקשאן צו די אייבערשטער, צו תורה און מצוות, לא סעביד. זאלסט נישט טון, טו נאר, ס'איז א האקעלע ווארט, יא, איך, נאכאמאל, נאכאמאל דעם זעלבן דיסקלעימער, מען דארף עכט אנגעבן וואו צו נוצן און ווען צו נוצן די אלע ווערטער. אבער די מעשבת'ן האט געזאגט אז ווער ס'קען אביסל דעם בעל שם טוב עט עט פארשטיין, ווער ס'קען אביסל שיט די שיטה פון בעל שם טוב, די מהלך פון חסידות, איז אז ווען. ווען דו טוסט זאכן וואס דו האסט נישט באמת ליב און דו ביסט נישט באמת קאנעקטעד צו דעם, קענסטו דיך צווינגען עס צו טון א שטיק צייט, קענסטו דיך צווינגען עס צו טון א לענגערע צייט, אבער ס'גייט נישט אריבער צו די קינדער ריכטיג, און ווען ס'קומט גאר שטארקע נסיונות פאלט מען אוועק. דאס שטייט שוין חתם סופר? שטייט איבעראל, דאס איז פשוט. ס'איז נישט נאר אין חסידות, חתם סופר אדער אנדערע נישט חסידישע גדול פון יענעם דור. יא, נאכאמאל, איך גלייב אז אונז גיימער אריין אין פשוטע חזל'ן קען מען עס אויך טרעפן, אבער דעם ווארט זאגט רבי שמעון אסאך נאך פון מעז ג צו מג א. לא יוסי קרוסי יעקב כי הגעת בישראל. יא. קענסט דאך פארציילן די משל? די משל איז אז ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט געהאט רענצלעך. ער האט אים געבעטן גיי קוק אויף מיינע רענצלעך, ס'ליגט דארטן א פארמעגן, א גאנצע פארמעגן ליגט דארט, און ער קומט אן, ער זעט ווי יענער שלעפט און שלעפט שווערע רענצלעך, זאגט ער אים, דאס איז נישט מיין, נאך פאר ער האט אריין געקוקט, דאס איז נישט מיין, האט ער געעפנט און געזען טאקע אז ס'ליגן דארט שטיינער אדער קוילן אדער דאס, זאגט ער. וואס הייסט וויסטע געוויסע נישט דיינס? זאגט ער, ווייל מיין פארמעגן איז א קליינע טייערע דיימאנט-שטיין וואס ליגט אין עפעס א קליינע פאקעטבוק אין א קליינע רענצל, און יעצט איז זייער גרינג צו שלעפן, און דו שלעפסט דא גרויסע שווערע רענצלעך, ולא עושה כרצון יעקב, מיך האסטו נישט גערופן כי יגעת בי ישראל, ווייל דו האסט דיך אזוי אנגעשטרענגט, ווייס איך אז ס'איז נישט מיינס, אידישקייט איז א עכטע אידישקייט, די וועג וויאזוי חסידישע אידן האבן עס אייביג געטון, איז א זאך וואס אונז האבן ליב צו טון, א זאך וואס אונז ווילן טון. פארשטייט זיך ס'דא שווערע מאמענטס און מען דארף זיך שטארקן, מען דארף זיך שלאגן און מ'טאר נישט נאכגעבן, אבער די בעיסיס דערפון, די גוטע טעג, די געשמאקע טעג, די בעיס פון אידישקייט

האט אין זיך די פארט ווי ער וויל זיין קאנעקטעד צו די אייבערשטער און ער ווייסט אז תורה און מצוות איז די ריכטיגע וועג, ער האט די אישו אדער יענע אישו, ס'איז ביי מיך בארעליג יעצט נאך איי דאנט נאו האו מעני פיפל וואס כ'האב שוין געזען פארטיקולערלי וואס סטראגלען מיט אידישקייט און די מינע זאכן, האב איך געזען אז יעדער איינער ווען ער האט. וואס ער דארף, ווען ער האט די אינפארמעישן און ער האט די ריסארסעס וואס ער דארף, וויל ער זיין ערליך, זעה איך נישט קיין שום ספק אין דעם פון מיין אייגענע עקספיריענס, חוץ פון דעם וואס איך קען דיך ברענגען חזל'ן און אלעס, סאו דזשאסט דו גיבסט אים די אנדערסטענדינג, סאו צוריקצוגיין צו די ארידזשינעל קאמענט וואס יענער האט געזאגט אז מיט די ביסל אנדערסטענדינג האסטו מיך ארויסגעהאלפן אז